Бу авылда бер төркем мал туарга хуҗа булучы, ферма мөдире вазифасын үтәүче песи яши. Монда романтиклар почетта. Яшьләр әле һаман да йолдыз саны һәм бүгенге көнгәчә лав ис сагызын чәйнәп йөри. Бу авылда бер елда, бер айда, бер көндә туган бик күркәм пар алты дистәдән артык гомерне Бергә ваклый. Менә бит. Латин Америкасы президентлары гына түгел, шушы авыл мулласы да эшкә сәпитә җилдерә. Бүген без. Югары Курсада! Бу атнада тәгәрмәчкә менә ни ияреп кайтты. 90 яшьне ваклаган Мөкәрәмә апа өздереп печән чапканны безгә чапмаска дигәнмени? Ул чалгыларны янап биреп торды. Без чабып карадык. Мин, мин бабай белән бер ал чаба идек. Янәшә торып чаба идек. Башка якларда ничек үсәдер, анысын безгә хәбәр итәрсез. Бу якта 90 көндә өлгереп җитә. Үзебез сынадык. Ә, әйтәләр инде бәрәңгегә 90 көн вакыт җитә диләр. Сортына карап торып, менә безнекенә действительно 90 көн җитә дип без беләбез. Авыл җирендә сөтнең тамчысы күпмегә төшкәнен дә беләләр. Хәзер без дә беләбез. Ну менә безнең унике сыер бит инде, безнең җитмештән кимеми инде. Җитмеш меңнән. Әлмәндәр карт әҗәл белән ничек сөйләшергә икәнен өйрәтсә, монда югары көчләргә ничек дөрес мөрәҗәгать итәргә кирәклеге буенча мастер-класс бирделәр. Тегендә баргач, Аллаһы Тәгаләгә әйтәбез инде, безнең кебек тату яшәгән дөньяда да юктыр дип әйтәләбез, инеме, Кәрим апай? Бәлеш өчен бәрәңгенең кайсы сорты кулай, үзебез тикшереп кайттык. Әгәр дә сезнең э, бәлешкә, өчпочмакка күп итеп бәрәңге э, әрчеп җафаланасыгыз килмәсә, шушы бер гатчины бәрәңгесен аласыз да, сезгә бер бәлеш. Бу хәзер бар бикән инде белеп булмый. Сыер саву ул бер генә чәчәге кәҗә икән аның. Бу сакаллы малны савар өчен тулы бер консилиум җыйдык. Менә шулай итеп делегация белән җыелып дочканы саудык, дочканы безгә ачуы килеп рәктирәле. Югары Курса авылында 60 елдан артык бер-берсен хөрмәт итеп, шөкердәшеп яшәүче пар Мөкәрәмә апа белән Рәфкать абый эшне бүлешеп эшли. Заманча тел белән әйтсәк, үзара вазыйфаларны делегировать итеп куйган алар. Шуңа эшләре уңа да. Менә. Тапты бит. Мөкәррәм апа, ә сезнең үзегезнең генә ниндидер ниегез бармы? Үзенчәлеге бармы сезнең чабуның? Сезнеке аерылып тора идеме менә Рәфкат абыйның чабуыннан? Аерылып тора дөргә. Нәрсәсе белән? Без хәзер нәрсә шәмилмән геләле димә. Әйе. Зугыш вакыты җыраклы инде. Ирдәр белән чабам. Бабай көтүче. Бабай көтүдә Бабай юлына мин чыгам. Печән чабарга ирләр белә. Бер алда чабасыз. Менә шул елга кырыена бер яңа түгел бу. Әле ул минем белән чапкан егет әле дә исән. Хәзер 3-4 ел мин хатын кыз. Мине алга куйдылар хәзер. Алга куйдылар да мин алда барам. Хәзер Нурдилә малае кем әле ул? Кызым? Ие, шуның малае әйтә. Мөкәррәм апай, артка калабыз бит. Әкрен генә чап ди. Безне килкә калдырасың. Мин, мин бабай белән бер ал чаба идек. Янәшә торып чаба идек. Кая Мөкәррәм апа, мин дә чабып карыйм әле. Чап, чап, балам. Мөкәррәм апа, сездә ничек тоталар чалгыны? Менә шулай инде, балам, менә. Менә шулай итеп. Ябышам да. Әйе. Менә бүтәннән бер куллы тотам. Миңа кечкенә чалгы эшләп биргәннәр иде буема бабайлар. Менә сайтып бармыймы, кызым? Бу гаилә бик иҗади да. Әле бер-берсенә күз атышып йөргән чакта ук авылдагы түгәрәк уеннарны гөрләтеп алып бара торган булганнар. Хәзер дә иҗатка дәртләре кала. Үзләре генә түгел, безне дә җырлатып биеттеләр хәтта. Авылдагым моның.

Булдырып булмый инде хәзер. Алай, алай димәгез шәп булды әле. Йөз ягына киттек бит. Җиләктән башлаган идек, күз ачып йомган арада бәрәңге сезоны да килеп җиткән. Бәрәңге алучыларны күргәч, тыныч кына узып китә алмадык. Җыйнаулашып, өмәгә кердек. Безнең бу сорт инде хәзер кайдан күп еллардан удача дигән сорт бу. Безнең бакчага бик килешә. Менә 2010 елда 40 ел, 40 елда гына бераз гына итеп киткән иде, теге начарланып киткән иде, без аны тагын алмаштырдык. 3 ел яны Мәскәүдән яңадан әзрәк берничә чиләк алдым посылкадан инде. Нормально. Но быел безгә яңгыр тимәде безнең авылда. Менә килде дә ул икегә аерылып китте болыт. Ничә ничә яңгыр эләкмәде безгә. Кирәк вакытында, чәчәк вакытында без, безнең авылга яңгыр бик эләкмәде. Алайда уңды дип әйтә аласызмы? Уңды дип әйтә алабыз, Аллаһ шөкер, ие. Хәзер инде бәрәңге җирләрен киметтек, менә без күреп торасыз, бер печән чәчтек анда. Хәзер бәрәңгенең бик кадере калмады дип әйтәбез инде. Хайванга ашатудан, үзебез ашаудан артмый. Артмый түгел, э, Сатып булмый аны хәзер. Бәясе юк, килеп җыючы юк. Апар сатырга вакыт кирәк. Казанда да хәтта сораган кешеләр юк. Э, барасыңмы теге базарга элек Иргали дидек без. Э, нәрсә дип әйтим? Сораучы юк. Билгеле бер әйтемне кирегә борып, иҗат белән генә тук булмыйсың, дияргә була бу очракта. Булат Гайнуллин мәктәп балаларына музыка сәнгатен өйрәтә, нечкә материалар белән эш итә югыйсә. Әмма хуҗалык алып бару нечкәлекләрендә биш бармагыдай белә, хәтта бәрәңгенең ничә көндә үсеп җитүен, бәрәңгедән ничә төрле ризык әзерләп булуын. Әйтәләр инде, бәрәңгегә 90 көн вакыт җитә, диләр. Сортына карап торып, менә безнекенә действительно 90 көн җитә дип без беләбез. Ну, артты, где-то бер 110 көннәр булгандыр инде хәзер. Бездә без байтикламыйбыз да, китмәнләмибез дә, чүбен утыйбыз. Чүген үтүбез ике тапкыр ярам мин. Ярдыртам. Э, төбенә идертәм инде. Иябез дибез. Ие төбенә иябез дибез. Төбенә имәсәң булмый. Кортка корт күп була. Кемдер корт хәзер бәрән генә агулап утырта. Мин дә бер ел агулап утырткан идем, но миянең файдасын үзебезнең организм өчен зыянлы дип таптым. Чөнки да аны утыртканда бер тапкыр агулыйсың. Җафасы булмый. Җафасы булмый. Ләкин ул көзгә хәтле бара, хәтта кайбер кешеләр әйтәләр, икенче елга утыртканда тагын агуламасында уже кырт кунмый диләр. Чөнки нәрсә дигән сүз инде ул? Аның агуы кала дигән сүз инде. Шулай инде. Агуы кала да уларны бәрәңгегә бирә. Шуңа күрә теге үзебез өчен кайгырабыз, үзебез өчен утырткач

Балачакның якты хатирәсе Яңарак һәрбер көздә, яңарак һәрбер көздә Тәгәрәткән бәрәңге аша, тәгәрәп үстек бездә Кайсы елда алган э, бәрәңге алу чоры аеруча исеңдә калды? Без студент вакытта барган идек Бирәзабаш дигән авылга икенче курста, ялгышмасам, укыганда. Ул бик хикмәтле авыл инде, э, татфак э, студентларын гел шул авылга алып баралар иде. Без анда рәхәтен дә күрдек, михнәтен дә күрдек дигәндәй, менә шул вакытта как раз Арчаныкы ул, э. Арчадагы авыл. Менә шул Бирезабашта бәрәңге алганнар искә төшеп китте. Э, ә синең ул чактагы михнәтләр нәрсә чагыла иде соң? Ой, анда бик бик кызык-кызык вакытлар булды. Анда суыклар башланды. Э, анда суыклар тидереп бетердек без. Э, шулай иттереп, анда кызыклар күп булды. Ә синең хәтереңдә нәрсә? Ә ул арада без Колакларыбызны торгызып, Мөкәрәмә апа белән Рәфкать абыйның мәхәббәт кыйссасын тыңладык. Мин егетләр белән җырмыйм, миңа тәптерек болай дип җырлыйлар. Чия-чияләнми ул, эй, Мөкәрәмә, үзең ияләндермәсәң, җегетләр ияләнми ул, дип җырладылар миңа хәзер. Менә сездән яшермим әле. Әй, мин дә җырладым каршы. Чия-чияләнмәсен! Миңа бер кеше дә кирәк түгел, берсе дә ияләмәсен дип. Берсе дә ияләмәсен дип. Менә ияләндергәнсез бит. Менә менә хәзер ияләндердем, бер дә китми, Аллага шөкер. 24 июньдә туган без икебез дәген. Бер көнне. Бер көнне, 24 июньнең. 30 елга. 24 елга. Аны инде без 53-тә кияүгә барышкан. Моның белән. Моның белән. Әйе, өйләнешкән инде без. 50-53-тә. 12 бала тапкан инде мин шул 53-тә кавышып. Әйе, Алланың биргәненә шөкер. Менә хәзергә Алланың биргәне шөкер. Бөтен туган көннәрегезне, бөтен бәйрәмнәрегезне гомер буе бергә бәйрәм итәсез. Бергә бәйрәм итәбез, алхамдулиллах, балаларыбыз кайта, и күңелле, алар кайталар. Бөтенесе машина белән, Аллага шөкер, әле кичә генә китеп беттеләр, әллә 12, әллә 18 ие балаларым бәрәңге алырга кайттылар. Әйме Кәрәм апа, туган көнегез бер көнне булгач, икегезнеке дә бик зур экономия инде, әйме? Әйе. Әйе, балакаем, бер көнне, менә бу яңгыр түгел, 24 июньдә туганбыз без, икебез дә. Әйе. Ә Туган Нәрсәләр? көннәрне ничек үткәрә идегез? Яшь чакта Эй, балам, ул вакытта былай итеп туган көннәр безгә эләкмәде үткәрергә. Аның өчен сугыш вакыты бит инде ул вакытта без эштә дә эштә. Әнә шул кич белә инде шул Аллага тапшырып, тузаннарны әзрәк кагып, бу- битләрне сыбырып, түгәрәк уенга чыга торган ик клубка. Менә шул булды безгә. Ул вакытта Туган көннәрне ниләрне без яңалап булмый уздырмадык ул вакытта. Мөкәррәм апа, ә, ә, сер булмаса әйтегез әле ничек ияләндердегез? И, балам, ничек ияләндерәсең? Кем башта сүз кушты? Ә? Кем башта сүз кушты? Кем кушты инде, бабай кушты инде арттан кайтып. Зата кайт. Зата кайтып, әйтеп күрсәтим әле. Бу зата кайта мин куян шикелле чавам, арттан җитмәсен дип. Әйе. Эй, Мә малай. куып тотсын дип чабасыз Ә? инде. Куып җитсен дип чабасыз инде. Куып җитмәсен дип чабам. Ошамый идемени? Ә? Ошатмый идегез? Нигә әле кавышмаган бит әле ул вакытта. Бер дә сөйләшмәгән. Аха. Минем җегетләр белән җырысы килми. Бортан кайта, менә ул яңал түгел. О, кайткалар, кайткалар. Инде бер заман эләктереп алды. Хәзер тиешә башладык инде. Әле бирле мин бакчага да кереп качам. Бар инде кызга бар. Бу әзрәк җыри башлаган инде. Миңа хәтле та кендер белдер. Бар мин әйтәм, мин җегетләр белән җырмыйм дип. Эй, бу бакыр бакыр килә инде шунда. Мактана инде, мактый. Шуннан елашып җибәрдек инде. Ышаныштык. Кияүгә бер-бер- чыгарга булдыгыз инде. Ие, ышаныштык, кияүгә чыгарга булдык. Вәгъдәгезне боздыгыз, җегетләр белән йөрмим дигән. И- Юк, ул вакытта бит әле э, бер дә йөри башламаган, э, йөри башламаганда җ- йөрим дип әйтеп булмый бит инде. Менә хә- хәзер кавышкачына моның белән йөргәч, яңалап булмый бит инде синең белән. Яраттыгызмы соңгы Кәрәм апа? Яраттык инде, яратмасак, аны 60 ел яшәмәс идек. Барамар. Ә иң беренче кем әйтте яратам дип? Әллә әйтешмәдегез ме? Юк, ул әйтешмәсә, ул әйтте менә. Ин яратам фәлән дигән, инде әйбәтләп сипи бит инде ул егетләр. Әйе, тәм телләре белә. Әй, яратсаң, яратасың, әй, ярар. Ә сез әйттегезме соң? Мә, Яратам дип мә. Әй, йөри торгач әйттем инде, яратам. Тегендә монда бармасаң, сүзеңдә торсаң. Ә, Әйе, шарт куйдыгыз. шарт куйдык. Тегендә монда барсаң, кирәк түгел.

Бер матур милли традицияне җыеп барабыз. Авылларда исә аның әле һаман да яшәвенә инандык. Күрше хакы Тәңре хакы дип юкка гына әйтмәгән безнең халык. Менә Мөкәрәмә апа белән аның җанда якын күршесе Фәнзилә апа да, хәтта ахирәткә баргач, нәрсә әйтәселәренә кадәр килешеп куйган. Бер кайгы-хәсрәт булса да, шушында чабып керәм инде без. Безнең рәшәткә бакчада. Шуның аркылы без бер-беребезне бер көн күрмәсәк. Көнгә бер ике тапкыр очрашмасак, сөйләшмәсәк, безнең җокы җокы түгел. Инде югалтырга язмасын. Әле йөзгә хәтле яшәргә насыйп итсен Мөкәррәм Гайрәт. Бергәләп, бергәләп балалар, бала хәсрәтләрен күрмичә, кайгы хәсрәтләр күрмичә. Үземә бер күлмәк алсам, Мөкәррәм апаем, алам. Теге дөньяга баргач, нәйтерләр ди беренче, күршеләрең белән тату яшәдеңме дип. Менә без Мөкәррәм апай тегендә баргач, Аллаһ Тәгаләгә әйтәбез инде, безнең кебек тату яшәгән дөньяда да юктыр дип әйтәләр без, әйеме Мөкәррәм апай? Әйе. Рәфкат абый. Мин әйтәм инде бу күршегә. Мин әйтәм, мин килгәч әйтермен. Анда минем күрше килде, шул шәгәрәк. Якын дусың бармы дип сорарлар ди. Тегендә теге дөньяга баргач, Мөкәррәм апай белән сөйләштек. Икебез дә без якын, дусларыбыз бер-беребезгә. Кызларына сөйләмәгән серләрне Мин балаларга сөйләмәгән серләрне безнең икебез арада гына. Шушындый күршем булганга шөкер, шөкер Раббым, шөкер Раббым бер Алла. Башка сүз әйтәлмим. Без бу авылның йолаларын да белмичә китә алмадык. Аларны йолалар сәхифәсендә сезгә аерым тәкъдим итәрбез. Күзәтеп барыгыз.

Баш ияргә дә. Мин шәтер команда шул э, яшь чакта э, бәрәңге алган чаклар мизгелләр аеруча исемдә. Ләкин үзебезнең бакчада түгел, ә нәкъ менә күрше бакчада. Хәтерләсәң, без умартачы Рамилгә кайткан идек Чупай авылына. Анда аның әнисе бар Гөлсин апа. Аларның ике бакчасы янәшә. Гөлсин апа белән мин таныш бит инде. Гомердә дә трактор керттермәде. Ул ә. һәр вакыт югыйсә бит батаблок та бар, трактор да бар, ләкин принципиаль рәвештә керттермәде. Шул кешеләр бары тик көрәк тот тоткан очракта гына ул сине бакчага үткәрә иде. Үзенә күрә бер фейс контроль. Әгәр дә син анда башка төрле техника белән керәсең икән, димәк сиңа юл ябык. Менә шул аларда бәрәңге алган чаклар истә, ләкин бүген хуҗалардан юкка гына сорамадым, шәмәхә бәрәңге дә алмыйсызмы дип. Миңа аның менә төсе ошый нишләптер. Ә. Әгәр дә шәмәхә бәрәңге бар икән бакчада, мин дәртләнеп-дәртләнеп ул бәрәңгене җыям. Башка төрлесе булса да, кызылы, сарысы булса да җыям. Ул кадәр сине тәэсирләндерми. Ничек? Шәмәхә булмаса сине тәэсирләндерми. Аның үзенчә кызык инде ул бәрәңге, ләкин шәмәхә бәрәңгедә булса, аның үзенә күрә бер магиясе барлыкка килә. Абдуллиннар хуҗалыгында бөтен җан иясе дә дистәләп яши. Сыеры да, аты да, хәтта песие дә. Ә, сүз уңаеннан, сезгә бит вәгъдә итеп куйган идек, зоферма белән таныштырабыз дип. Менә, вәгъдәбездә торабыз да. Зоферманың хуҗалыктагы аеруча үз иткән биләмәсе, Коровник булды. Монда аның сыерлар белән махсус килешүе бар ахрысы. Аны яладылар да, массаж да ясадылар. Кыскасы, тулы релакс булды. Бөтен керем шул иттән, сөттән инде. Айга бер акча бирә сөткә. Ул күп итеп алабыз инде аны. Айга бер булгач, Аллага шөкер. Ул айына уртача күпме чыга микән? Ну менә безнең уникесе бит, безнең 70-тән кимеми инде. 70 меңнән аена. Артык та була, 100-гә якын да була. Кайсы айда ничек бирәсең, ничек бирә. Язга якта июньләрдә, июльләрдә сөт күбрәк була, менә хәзер кими башлады инде сөт. Кыш көннәрендә бозаулаганда кими инде. Сыерларның исеме бар, бүтәннәрнең исемләре юк. Кечкенә дигән сыер бар инде, акбаш, Лиза, Зилә, там, Ромашка, онытып та бетерсем инде. Рәшидә. Менә нинди исем була инде шунда. Ул Зиләләрне, Лизаларны тана килеш сатып алдык. Шунда инде менә әле бер сыер үзебезнең тана итте инде. Аны башында йолдыз формасында агы бар. Йолдыз дибез инде аны. Кечкенә кечкенә. Әйе, кечкенәсе нинди кечкенә, ничектер шулай киткән. Акбашны инде акбаш дисең инде акбашлы сыерны. Ир егетнең йөрәгендә иярләнгән ат ятар ди безнең халык. Ахрысы, чынлап та шулай. Рафил абзый безгә аларның үзенчәлекләре турында көне буена да сөйли алыр иде булса кирәк. Ә ул сөйләгәндә, Без, бакбайларның нинди горур һәм мәһабәт булуына сокланып, хозурланып тордык. Ат инде ул нәкъ кеше шикелле дип әйтергә кирәк. Әйткәнне аңлый, аны шул сыпырып кына, яратып кына тотырга кирәк. Ә инде ачулансаң, ат үзенең характерын күрсәтә. Ну, сине тыңламый башлый инде аннан соң, тешли башлый. Бик чәң тибеп тә җибәргән уже. Атлар үпкәли белә, үпкәлиләр. Аннан соң алар арак исен бер дә яратмый, тәмәк исен дә яратмыйлар. Яшьтә 8 ай, 2 айда мин аларны иткә дип әзерләп куям инде. Кызганыч түгелме соң? Кызганыч үзем аларны чалганда мин аларны карап тормыйм, китәм. Идәге бер кеше дә аны чалганда аларны карамый, кереп китәбез. Алар җылаган шикелле итәләр. Ат итенә без үзебезгә Казылык ясатып алабыз инде үзебезгә җитәрлек, ә калганын инде ашарга үзебезнең арткан сатабыз инде. Шуның акчасына тагын тойлар алып куябыз инде. Оборотта йөри инде. Ә традицион рубрикага килеп җиттек, ләкин традицияләрне бозып без аңа исем дә таптык. Бозып түгел инде. Ә нишләп? Ә, традицияләрне үстереп дияргә кирәктер бу очракта. Менә монда безнең таш Тап-татарча ашамлыклар дип язылган. Ага. Һәм рубриканың исеме Хәлең ничек кибетем дип атала. Хәзер керәбез әйт. Исәнмесез. Исәнмесез. О, кара нинди матур ат. Лошадь с пампушкой дигән. Бу таган икән, качалка дигән. Вәйт. Өстә әнә аю кураеп утыра, агаю. Аның янында машиналар тезелешкән. Вот. Монда Бөтен матур булыр өчен һәм өйдә кулланыр өчен кирәк-яраклар. Җәйге тапочки 58 сум, 64 сум тора тапочки. Бу хәтерлисеңме, Эльдорадода 1999 сумда инде бер сумлык тутырмыйча. Монда да 60. Икея принцибы. Икея принцибы. Открыткалар. Ә менә монда саф татарча язылган открыткалар да бар. Котлыйбыз, тагын нинди язулары бар? Так, пока котлыйбызны гына таптым, татарча язылганнарны. Котлыйбыздан кала тагын нәрсә эшлибез булып чыга монда? Калганнары с рождением дигән. Ә котлыйм гына бар. Бер генә кеше котлый тегендә. Җыйналышып котлыйлар. Төркемләп котлыйлар монда берәү генә котлый. Монда йомшак уенчыклар шактыймы? Аттан башланган монда Микки Маусларга кадәр аюлар бик күп. Аюлар менә инде гадәттә бит инде романтикага бирелеп кызларга җегетләр бүләк итә, күрәсең. Авылда романтика хөкем сөрә. Җегетләр белән кызлар күп димәк. Романтика дигәннән менә бит. Иң романтичный савызларның берсе лав ис. Ай, балачак сагызлары. Ә лафис сагызы күпме тора сездә? Лафис сагыз күпме тора ул? Менә бу лафис дип атала. Мәхәббәтле, мәхәббәтле сагыз. Бу бит инде безнең теге ностальгия бирә. Ә дүрт сум тора, әйеме? Дүрт кенә сум хәтта. Карбызның бәясе төшкән без бит. Кайсы бер якларда күргән. Ай, без Кырымда былай гына мондый гына бәягә алмаган идек карбызны. Әйе, шул Кырымда бәя саны бик югары иде.

Тукмачылар бар. Бу шулай өченче хлеб завод таныймы тукмачылар? Өченче хлеб завод да бар. Ә үзегезнең продукция нәрсәләр бар? Ашамыкмы? Әйе, Әйе. ашамыкмы нәрсә? Аша ипи тоже килә безгә Тукматуллиннан. Колосоклары, печеньелары. Ә аның бу хангысы күпме тора? Арча ипиенең 31 сум. Ә безнең э, әби менә Гөлсина апа кебек гомер бакый шулай ук керттермәде э, Янсуар әби, Кибәш әби дә шулай керттермәделәр э, бер нәрсә дә бакчага. Бакчада көпшәк эзе булырга тиеш түгел. Сәнәк белән көрәк. Бездә сәнәк белән алалар. Э. Сүз уңаеннан сәнәк эзе генә булырга һәм аяк эзе генә булырга тиеш диеп. Вәт бездә гомер бакый Янсуар әби бик яратып гатчина дигән сорт утырта иде. Гатчина? Ие. Ул гатчинадан кайткан булгандыр. Ул гатчина дип йөртә иде. Гатчина безнең кайда? Э, Санкт Петербург, э, Ленинград өлкәсендә. Әйе, менә шул яклардагы э, кайткан сорт булды микән инде ул заманда. Ул шундый олы-олы бәрәңгеләр иде. Менә шушы бер бер чит бәрәңгене сала, сол ярты чиләкне тутыра торган иде. Ул аны гомер бакый утыртты. Аннан соң инде менә шәмәхәләргә күчтеләр безнекеләрдә. Менә шуңа күрә җәмәгадәге дә сезнең э, бәлешкә, өчпочмакка күп итеп бәрәңге Әрчеп җафаланасыгыз килмәсә, шушы бер гатчины бәрәңгесен аласыз да, сезгә бер бәлеш. Бу хәзер бар микән инде белеп булмый. Тикшерергә кирәк. Әйе. Ә без исә эшебезне дәвам итәбез. Җилененә якын китергәнче, бик назланды бу җан иясе, ягъни дочка. Чөгендер яфрагы белән дә юмалап карадык үзен, ипик катысы белән дә, муен кашу белән дә. Шулай булмыйча, кызлар ялындырырга тиеш, билгеле. Әнә ич, Мөкәрәмә апа да әйтә, өч ел буе артыңнан йөгертмичә, ни кызыгы бар аның, ияләштерүнең, ди. Кыскасы, дочканың сөтен савып алу безгә алтын бәһасенә төште дисәк тә ялгыш булмас. Ну, мин сыер саварга ияләшкән. Кәшә савырга яләшмәгән булгачтын, яләшергә туры килде. Җилен җилен инде ул. Җилен җилен инде ул имә кызым. Кил җаным, әйдә. Имә дә, ташласаң чыкмый имә кызым. Ташлан чыга. Менә шулай итеп делегация белән җыелып дочканы саудык. Дочканың безгә ачуы килеп рәк тора әле. Хәзер ул сөт белән о, Син миңа ачуланмыйсыңмы? Тик торган җирдән тотып сауган өчен ачуланма инде, яме җаным. Авыл тарихында, Курсавилар язмышында безгә гомере буена тарих укыткан Фәния апа Гайнуллина бәян итте. Атамасының исеме Гомәр Саттаров бер төрлерәк әйткән, Кыры су дигән елга исеменнән алынган дип. Ә инде болай күп җирләрдә язылган, менә миндә мәкалә дә бар. Еллар ватса кырса да, тарих ята курсада дигән 1993 мәл, 93 күзлегем алыйм әле. 93 елгы и шул ватаным Татарстанның Әллүки дигән нәрсәсе ул, и Әллүки сәхифәсе. Элек социалистик Татарстан дип йөртеләдер бит. И әнә анда да инде шул Курс дигән сүздән алынган. Безнең бу тирәләр урман белән капланган булган. Күбрәк җүкә агачы булган. Менә шул җүкә агачының кабыгын кубарып, шуның белән шөгыльләнгәннәр. Бу тирәдә инде игенчелек белән, терлекчелек белән, әнә шул җүкәдән кабык төшерү белән курс дигәннәр аны. 18 нче гасыр башларында кечерәк кенә Габдинасир Курсавый Заманында аның җизнәләре мәдрәсә салып биргәннәр булышлыгы белән. Шуннан ул инде анда да укыткан, аннан инде ул Бохараларга китеп, бик күп белем алган, бик зур белем алган, яңадан кайткан, яңадан эшләгән дә. Менә яңадан 1812 елда Шул киткән җиреннән яңадан киткән икән, монда үлгән инде. Төркиядә дип әйтәләр. Ләкин аның каберен Абрар Кәримуллин, беләсез бит инде, ул галим кеше бу ие, мәрхүм. Менә шул э, эзләп тә караганнар, тапмаганнар. Ә кайбер гәзитләрдә язалар инде икенче җирдә табылган икән дип тә, ансын тошны ук әйтә алмыйм. Аның капкалары бик үзенчәлекле, шундый биек капкалар. Әйе, Монда адым саен кая карасаң да шундый биек-биек капкалар, әйдә Луиза борылыйк әле. Әйтик, менә шушындый матур капка, ул зәңгәр су төстә, ул шундый биек-биек-биек. Без инде Луиза синең белән берле авылларга барганыбыз бар. Казан арты районы авылларында алар ешрак очрый шундый капкалар. Һәр капканың, һәр йортның үз бизәге. Исәнмесез! Менә капкагызны төшерәбез. Капкагыз бик матур. Казан арты авылларына чыга калсак, Ленарга биек-биек капкалар тынгы бирми. Бигрәк гали күренәләр, дип тәмам әсәренеп йөри. Хактан да шулай. Бу юлы безгә Ринат абый Абдуллин аларның серен дә ачты. Картлар, карчаклар эскәмиягә куеп, эскәмия куеп, дүрт-биш аракы нәрсә сөйләшеп утыралар иде. Аннан соң әйтеп киттем инде, яңгырдан саклана иде. Нәрсә бу бу моны баш тарафында имән багана утырталар ие. Хәзерге менә моды нәрсәдә үзгәргәч инде дөнья үзгәргәч тимер баганалар утырталар. Ну монда нәрсә кул болай эшләмиләр инде. Менә яңадан әнә теге багана утыртып инде колайдан капка ясап инде бай мондай баш капка багананы эшләп генә куялар инде. Була була сыйрак калды. Авылда бер 7-8 кеше дә инде. Монда капкалар.

Бу бу бу бу тирәдә бездә юк. Менә хәзер бу хәзергә. Минем бу авылдагы икенче бер ачышым йолдыз санау уены булды. Ул авлагыйларда алар бик кызык була торганнар инде. Анда җыелалар, кызлар җыела торган и бер нинди булса кызның әтисе әнисе берәр җиргә кунакка китсә, шул вакытта ясый торганнар инде аны. Шунда бара торган иек. Анда нәр җегетләр, ә? Кулыш алып бара торган ек, без укыгач бик кулыш тотмадык инде. Ие, без былай гына бара торган ек, кызлар, авыл кызлары кулышлар эшли торганнар, шәл бәйли торганнар ие. Ие, анда төрле уеннар уйната торганнар ие. Йылдыз санарга чыгарып җибәрә торганнар ие җегет белән кызны. Ие, ие, ие, менә шундый уеннар була торган инде. Шешә тәгәрәтеш дигән. Кемгә нитсә йөзек салышлар, менә шундый уеннарны уйный торган юк инде. Ә менә ул йолдыз санау дисезме? Ул ничек үтә иде ул? Аны йолдыз санауны теориканы каплый торганнар иде өсткә, шуның җиңеннән янәсе йолдыз саныйсың, шуннан суда сала торганнар иде. Белмәгән кешеләргә инде суда сала торган. Белгән кеше тизрәк теорикадан читкә китә. Белмәгән кеше, ие, шулай. Шо аңа суда төшә торган ие. Ие. Әнә килә велосипед, ә велосипедта Камил хәзрәт җилдерә. Юкка гына велосипедта җилдерми ул. Иман ныклыгына Камил хәзрәт физик ныклык аша килгән. Күп еллар мәктәптә физкультура укыткан ул. Физкультура белән хезмәт аерыла. Физкультура вакытында менә йөгерергә чыгасың икән, ул синең башта ял. Син үзең өчен уйлыйсың, турында уйлыйсың. Ә хезмәттә анда физик хезмәт, ләкин ул сиңа теге нагрузка булырга мөмкин. Э, син теге хезмәтне яратып итсәң, мөмкинлегең булса бер хәл. Ә син арып, талып эшләргә дә мөмкин дә. Ансы да. Тилмереп, интегеп. Менә ансы да бар, и, әлхәмдүлилләһ. Э, Хәрәкәттә бәрәкәт, хәрәкәтләнергә кирәк инде. Иске мәчет тә исән-имин биредә, яңасы да янәшәсендә мәхәббәт булып калкып утыра, ул быел гына ачылган. Мәчетне аны төзеткән затка багышлап Илдус мәчете дип атаганнар. И керешкә, менә бу якта раздевалка, нәрсә, имам әйберләре, тәһарәтнамәләр, менә һәм як та. Якты, җылы, бик әйбәт, бик уңайлы. Рәхмәт, аны бөтенесе аланы салган вакытта инде аны әйтмичә китә, әйтеп китмичә булмый. Бөтен семьясы белән тырыштылар инде, семьясы, кул астындагы эшчеләр, шушында авылдашлар. Менә бу люстраны да алып кайткан, Кытайдан алып кайтты. Менә шуларның һәрберсен бертекләп, ие, бертекләп җыярга кирәк аны. Ничә көннәр буе әле Кичкә таба җыйдылар. Көннәр буе җыйдылар инде аны. Әлхәмдүлилләһ. Менә һәрберсе, һәрберсе аның менә шушы ниләре көч күп китте инде. Менә художниклар килеп моны ябыштырылган әйбер түгел, художниклар ясады. Менә иншалла. Менә Аллаһ Тәгаләнең 99 исеме өске якта язылган, әлхәмдүлилләһ. Ул инде укырга котлаулы, ләкин менә карап торырга да әйбәт. Игътибар итсәгез, алтын юк. Позолота юк, кирәк түгел. Шау чәчәккә күмелеп утырган мәдәният йортында җиде түгәрәк эшли, спектакльләр куялар, бәйгеләр, флешмоблар уздыралар. Спектакльләр куйганда менә катнашалар, бик рәхмәтле мин аларга. Үзебезнең менә шушыннан чыккан гади халык белән эшлибез инде. Шулар белән алар эштән кайткач әле арым арып талып кайтканнан соң и репетициягә айлар буе йөрибез менә спектакльләргә. Чулпы җыры дигән спектакльне куйдык без. Менә аңа тоже бик озак әзерләндек. Элементларын китерергә кирәк шуның. Сәхнәне бизәргә кирәк. Сәхнә, сәхнә декорация эше бик менә Май авыру бирле. Югары курса безне нәрсәгә өйрәтте? Җегетне үзеңә каратыр өчен, ким дигәндә, куян булып чабарга кирәклегенә төшендек. Йөз меңгә кадәр керем алыр өчен ничә баш сыер тотарга һәм аны никадәр карарга кирәклеген аңладык. Баҗаны туган, ә кәҗәне мал итәр өчен ничә кат сират күпере кичәргә кирәклеген белдек. Арча халкы матикламый да, китмәнләми дә, ә өя. Аның уңыш сере шунда икәнлеген амбар дәфтәребезгә теркәп куйдык. Ә сез безне нәрсәгә өйрәтергә телисез? Һәм кая чакырасыз? Комментарийларда языгыз. Безнең Тәгәрмәч тәгәрәвен дәвам итә!